Bu gün gaty agyryly meselämiz bar. Islesek, islemesek işimiziň düşýän gullugy, çaga dogup, köp adamlaryň, lukmanyň sowuk-salalygyndan ölýän ýeri, paranyň, alaýda doktor jan diýip ýalbaryp berilýän ýeri Türkmenistanyň saglyk gullugynda edilýän jenaýatlara göz gezdireliň. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň Iýun aýynyň ýigrimi üçünde Jahan medeniýet merkezinde Suzanna Kadyrowanyň ogly Akif Emin Kadyrowyň üstüne ýedi ýüz kilolyk binanyň girişindäki ullakan warata gapysy ýykylýar. O binany guran firma Sport ýyldyzy diýen türkmen firmasy. Waratanyň ýykylmagyna kim günäkär diýlende, Jahan medeniýet merkezi Sport ýyldyzy diýen firmanyň üstüne bar günäni atýar. Çaganyň kellesinde süňkleri ýenjilýär, eňegi çykýar-da, dişleri dökülýär. Beýnisine gan inýär, beýnisinde çiş emele gelýär, aýagy döwülýär. Oglanjygy derrew Enäniň we çaganyň saglygy diýen ylmy-kliniki merkeze äkidýärler. Ol ýerde o on dört gün komada ýatýar. Komadan soň ony ady belli Arkadagly Rozy Abdyrahmanowiç diýen alym lukman bejerýär we oglanjygyň bir aýajygyny üç santimetr kiçeltýär. Oglanjygyň ejesine Muny Türkmenistanda bejerip biljek ýer ýok. Sen daşary ýurda git, biz saňa parasiýa ýeter ýalak pul bereli diýip aýdýarlar. Ýöne şu bolan waka barada hiç ýerde aýdaýma. Men hiç ýerik arz etjekgäl, Men öz islegim bilen daşary ýurda oglumy bejertmäne gidýän diýip, dilhat alýarlar. Oglanyň ejesi çäresiz, elinden gidip barýan çagasynyň jany üçin puly alýar we Türkiýä gidýär. We bärde Wadi Stambul diýen hassahanada ýerleşýär. Şondan bäri bularyň halyndan hiç kim habar almaýar. Berlen pulam bejergi üçin ýetmeýär. Ölüp barýan ogly bilen çäresiz enesi ortalykda galýar. Türk doktorlaryň aýtmagyna görä, Oglanjygyň aýagy boltda gelipdir. Hiç hili dogry-düzgün operasiýa etmändirler. Wagtyň geçmegi bilen kellesindäki ýaralar huşsuzlyga, gözüniň kör bolmagyna getirýär diýip aýdypdyrlar. Jahan medeniýet merkezi, sport ýyldyzy gutlaýan sizi! Bir çagany enwalid etdiňiz, öldürdiňiz. Häzir gelip kommentariýa ýazarlar, Aý, Hudaýyň işidir diýip. Sen binany dogry-düzgün gurma, soňam günäni Hudaýyň boýnuna at. Men öz gözüm bilen gördüm, sekizinji gata çenli dogry-düzgün gurýarlar, galanynam bolsa bäş, bolmasa bäş. Beýleki ýerlerem şon ýaly, ýa semendi naz guýýarlar, başga zatlaryny ogurlaýarlar, garaz, dogry-düzgün gurlanok. Men firmada işledim-de, Şonuň üçin gördüm. Türkmenistan ýapyk ýurt bolany üçin hiç bir bolan jenaýatyň ýa-da bolmasa bir hadysanyň, bir wakanyň, tebigy betbagtçylygyň aýdylmaýandygy üçin subutnama getirip bolanok. Türkmenistanyň saglyk gullugyna gelsek, köp aýlyk bilen Gowy doktorlary Aşgabada çekýäňiz. Welaýata bolsa köp sanly uniwersiteti pula gutaran parahorlary zyňýaňyz. Ýöne şonda-da siz öz işiňizi dogry düzgün edip bileňzok. Welaýatlardan ýoluň uzak, çykdajysy kän Kassanyň kösençine seretmän, halk eliňize gelýär. Ýöne şonda-da siz şolary bejereňzok, para alýaňyz, köseýäňiz, on esse beter. Birazajyk ynsap ediň, haramzadalar!